Гөлзада ханым, бу тапшыруга, бу әңгәмәгә чакыру өчен мин сине бик озак эзләдем. Кайчан гына шалтыратсам да, Гөлзада тегендә китте, Гөлзада монда китте, ул тагын бер атнадан кайта диләр, тагын шалтыратам, тагын каядыр чыгып киткән буласың. Менә бу араларда кайларда йөрдең син, ниләр майтардың, кайсы илләрдә булдың, шулар хакта, шулар хакында сөйләп китсәң иде. Дөресен әйткәндә, өйгә кайтып кергән дә юк, дисәм дә дөрес булыр. Бу соңгы вакытта, соңгы айларда Кырымда булырга туры килде. Кырымда үзегезгә мәгълүм инде, э, Синбикә варислары дигән фестиваль уздырдык бит. Бик матур, Аллага шөкер. Аннан соң ул фестиваль үтүгә тагын минем бу фестивальнең максаты да Кырым татарлары белән Казан татарларын бергә берләштерү иде. Шуңа күрә аннан соң шуның дәвамы башланды. Кырымнар белән Казаннарны берләштерү. Анда аларның мероприятиеләрендә катнашырга туры килде. Менә әле яңарак кына Кырымда федерация оешты, татарларның, гомум татарларның

Бөтен дөнья төрки хатын-кызларының корылтае, ул беренче корылтай булды. Аны Төрек учаклары дигән җәмгыять уздырды. Бу җәмгыятьне төзүчеләр 1912 елда төзелгән дүрт кеше. Шушы дүрт кешенең берсе безнең татар җегете, ул Йосыф Акчура безнең. Менә шушы корылтайның беренче, шушы җәмгыять үткәргән беренче корылтайда, хатын-кызлар корылтаенда миңа катнашу бәхете эләкте. Анда чыгыш та ясадым һәм үземнең милләттәшләремнең, үземнең Татарстаннан килгән хатын-кызларның чыгышларын тыңлап, бик сөендем, куандым. Үзе дә менә әле әйттең, быел миңа Татарстан халык артисты исеме бирелә дип, чыннан да, моңа бөтен татар халкы, җырга, моңга гашыйк булган татар халкы гашыйк, сөенгәндер. Чөнки, чыннан да, инде син моңа күптән лаек идең. Менә мин шул вакытта уйлап куйдым, менә кайбер яшь җырчылар, безнең татар сәнгатенә килгән кешеләр япь-яшь вакытта сикереп сәхнәгә менәләр дә, җырлый башлыйлар да, бер-ике елда атказанган да булалар, халык артисты, да булалар, башка уңайлыкларга да ирешәләр, фатирын да алалар. Һәммә нәрсә җиңел бирелә кемнәргәдер. Менә Гөлзадага нишләптер бер нәрсә дә җиңел бирелмәде. Гөлзада һәммәсенә, һәммә ирешкән уңышына үз көче белән, үзенең тырышлыгы белән иреште. Менә шунда уйлап куям, ул Гөлзада синең язмыш микән бу? Әллә син менә болай гади генә, шома гына, тыныч кына яши алмыйсың? Менә утка үзең теләп утка ташланасың. Бәлки, э, ансы да дөрестер. Ләкин мин шуны әйтәсем килә, кем нинди максат куя бит бу тормышта. Ният, максат иң беренче чиратта. Аннан соң инде калганы. Менә э, мактаулы исемнәр алган кешеләргә мин әлбәттә сокланып карыйм һәм сөенәм дә, күбесе өчен сөенәм дә. Ләкин кайвакытта чыннан да күңелдә ниндидер сыкрау да булып ала. Ә инде миңа калса, Алланың биргәненә шөкер, мин чыннан да эшләп, үз көчем белән, инде мин шушы мактаулы исемгә лаек булгач кына алдым. Һәм минем күңелемдә бернинди авыр хис юк бу мәсьәләдә. Шуның белән бәхетледер дә мин. Син бит авылда туып, Арча районында, сигез балалы гаиләдә үсеп, Дүртенчесе була бит синең. Әйе, дүртенче.
Башта сигезенчене бетергәч, сыер савучы булып эшләп, әле дүрт ел буе эшләдең бугай сыер савучы булып. Аннан соң кичке мәктәптә унберне бетереп, аннары ветеринар институтына барып кереп, ат докторы булырга хыялланып заманында, һәм шуннан соң опера һәм балет театры сәхнәсендә конкурста катнашып, республика конкурсында беренче урынны яулап һәм менә бүгенге көндә инде Татарстанның иң мәшһүр җырчыларының берсе. Мин шуңа шаккатып куям. Була бит синең һәммәсе үз Шуның белән ирешкән уңышлар һәммәсе дә. Менә һаман да уйлап куям, монда язмышы да бардыр, язмыш кына түгелдер, син үзеңнең язмышыңны үзең ясаган кешедер. Разил әфәнде, беренчедән, мин инде кем буласымны кечкенәдән үк белә идем, артист буласымны. Ветеринария институтына килгәндә, мин унберенче классны тәмамлагач, кичке мәктәпне тәмамлагач, инде аңладым, мине театр училищесына да, музыка училищесына да керү мөмкин түгелен. Беренчедән, анда укыганда общество кирәк һәм ярдәм итүче кирәк. Әтием әйтте, бернинди ярдәм сиңа булмаячак. Ә мәктәп директорыбыз безнең күршедә генә яши иде Гафур абый. Ул миңа киңәш бирде. Гөлзада сеңлем, син Казан дәүләт ветеринария институтына укырга кер. Син аны тәмамласаң, син югары белем дә аласың. Анда керсәң, сиңа общителя бирәләр һәм стипендия түләячәкләр. Менә миңа өч, өч бәхет бер юлы.
Казанга килү кирәк. Әйе, Казанга килү.
Миңа уку кирәк, югары белем алу кирәк иде. Һәм мин шулкадәр бу институтка, минем рәхмәтем зур бу институтка. Ул институт миңа консерваторий да булды, ул миңа музыка белем дә бирде, чөнки мин анда Э, хорга йөрдем, э, театр түгәрәгенә йөрдем, үзешчән сәнгатькә йөрдем. Ул мине шушы э, музыка ягыннан да тәрбияләде. Ул миңа кешенең кеше физиологияне аңлатты, даруларны, латинны мин анда өйрәндем, инглиз телендә Күпмедер дәрәҗәдә өйрәндем һәм мин инде зур белгеч булып чыктым моннан. Алар мине Үзбәкстанга җибәрделәр. Үзбәкстанда мин кошчылык фабрикасында өч ел мине веттехник итеп алдылар. Ветфельдшер инде, болай әйтсәк. Мин балык мае ташыдым, дарулар ташыдым, төне буе теге тавыкларга, төнлә тавыклар йоклыйлар, төне буе мин аларга укол кададым. Болай, болай, болай, болай, менә тиз, тиз, тиз, тиз. Менә шулай теге инфекцияләр булмасын өчен шундый прививкалар инде улак, улакта хәзер дә ясыйлар аны. Язмыш сине кайларга гына тапшырды.
Әйе, әйе. Аннан соң Үзбәкстаннан соң син Ульянда да яшәдең бугай, Самарада да, тагын. Аннан кайтып.
Ырынбурда. Әйе, Казанга филармониягә укырга керде, эшкә кердем. Эшкә алдылар, 70 кешенең дүртсе, дүрт кешене алдылар 70 кешедән. Менә аннан соң мин язмыш менә кушуы буенча безне укырга җибәрергә тиешләр иде Мәскәүгә, ләкин җибәрмәделәр, чөнки монда җитәкчеләр алышынды һәм җибәрми калдылар. Ул вакытта Мәхмүт абый Нигъмәтҗанов иде художество җитәкчесе. Шулай итеп мин укырга китә алмый калдым, эшкә киттем. Куйбышевка киттем, Ульянга киттем, Оренбурга киттем һәм Союз буйлап

Безнең халык сине һәм мин дә, бүтәннәр дә җырчы буларак кына белми. Син шул хәтле эшлекле кеше, булдыклы кеше булып тор да инде. Менә үзең дә әйтә башладың, син таш эшен дә беләм, агач эшен дә беләм, башкасын да беләм, фельдшер булып та эшләдем дип. Һәм башкалар, һәм башкалар. Әмма ләкин менә син җәмәгать эшләрендә дә, бөтен җирдә, безнең милләтнең язмышы хәл ителгән һәммә җирдә син беренчеләрдән булып йөрисең, беренчеләрдән булып чыгышасың. Син хәтта митингларда да заманында Совет Советында йөргән кеше. Булды инде, э, булды. Син э, нәрсә әйтергә телим, син гаугадый бер җырчы гына түгел, син милләтпәрвәр кеше, э, бик тә көчле шәхес. Менә мин шуңа кайвакытта аптырап та газетләрен дә куям. Менә бу Гөлзадага бу кадәр көч, бу кадәрле куәт, бу кадәрле алга омтылыш каян килә икән дип. Чөнки кешене нәрсәдер алга әйдәп йөртергә тиеш бит. Нидер Алгысытып йөрергә тиеш. Менә сине нәрсә шушындый олы эшләргә эш эшләргә, нәрсә җилкендерә сине? Югыйсә җырлап кына йөри алыр идең бит. Җырлап биеп кенә. Җырлап биеп кенә. Беренчедән менә әйттем бит, әтием теләмәде минем артист булуымны. Мин әтиемнең васыятен дә үтисем килә. Ул мине күрәсең зур кеше итеп күргәндер. биек кеше итеп күрәсе килгәндер һәм минем матур идем бала чагымда. Хәзер дә бик матур. Бөдрә иде чәчләрем. Әтием мине бик ярата иде. Шуңа күрә менә әтиемнең вәсиятен дә үтисем килде. Җырчы булып кына ул Аллаһы Тәгалә биргән талантыңны гына кешеләргә тапшыру ул берни түгел. Ә мин үзем ни эшләдем? Ул бит Аллаһы Тәгалә биргән ансын. Ә мин үзем ни эшләдем? Ни эшли алам? Милләтемә хезмәт итә алдыммы? Ата-бабаларыбыздан килгән Мирасны саклый алдыммы, алдагы буыннарга тапшыра алдыммы? Бу бер. Икенчедән, менә үзегез беләсез, без кечкенәдән уйлана торыйк. Ни өчен килдек бу дөньяга? Нәрсә бу? Бу ни бу дөнья? Нәрсә эшләргә тиеш без? Нинди безнең теге миссия дигән сүзне белми идек әле ул вакытта. Нинди безнең миссиябез? Бүген без аны э, аңладык нәрсә икәнен. Һәм бу сулар һава, бу матурлык, бу дөньяның матурлыгы. Мин Үлеп төшә идем, егылып төшә идем. Бу урман, ул чәчәкләр, ул зәңгәр күк, ул йолдызлы күк йөзе. Боларны бала чакта күреп кенә белә торган нәрсәләр, әле акылыбыз ирешмәс нәрсәләр. Ә инде яши-яши акыл ирешерлек нәрсәләрне күрә башладык, аңлый башладык, белә башладык. Шуннан соң фикерли башладык. Һәм Аллаһы Тәгаләнең берлеген аңладык, барлыгын аңладык һәм аның күрсәткән юлын аңладык. Камиллекне күрә башладык. Һәм бу камиллек, бу байлык, бу могҗиза каян килгән? Боларның барысы да Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән. Һәм ничек инде мин шушы кадәр миңа Аллаһы Тәгалә биргән шушы байлыкны күрмичә, сукыр булып яши алыйм? Һәм мин аңа рәхмәтемне белдермичә, рәхмәтемне әйтмичә, Ә ничек мин аңа рәхмәтен әйтим? Рәхмәт, рәхмәт дип кенә булмый бит. Эш белән. Эш белән, әйе, үземнең кылган изгелекләрем белән. Шуннан соң инде мин тотындым кешеләргә изгелек кыларга. Ләкин, үзегез беләсез, юл бик авыр. Изгелек кылу да авыр булды ул заманнарда. Ул заманнарда без бит теге системаның Инде колына әверелгән идек һәм басым астында, шундый басым астында яшәдек, алай ярамый, болай ярамый, алай әйтергә дә ярамый, болай әйтергә ярамый, алай уйларга да ярамый, уйлаганыңны әйтергә дә ярамый, күрсәтергә дә ярамый. Аннан соң мин, мин дә бер йомылу астында идем. Ләкин мин, мине ничектер саклады Аллаһы Тәгалә, саклады. Мин чыктым моннан, бу кысалардан чыктым һәм үземнең бер дәүләтемне төзедем. Дәүләт эчендә үземнең бер дәүләтем булды һәм минем янымда минем кешеләрем булды. Мин аларны булдырдым, үз тирәмдә үземнең мохитемне булдырдым. Ничектер теге беркайчан да ярдәм сорап бармадым. Беркайчан да кешеләрдән, теге кешеләргә тәлинкә тотмадым. Түрәләрдән дә ярдәм сорап бармадым, байларга да ярдәм сорап бармадым. Ничектер булды, бирде, Аллаһ Тәгалә бирде. Бу минем

Бар кеше дә монда сөйли сине җаныем турында. Ә менә инде бит заманында без инде диндән дә чаклы аерылган идек. Без инде үзебезнең иҗатыбызны да, халык иҗатын да, халык фольклорын да инде онытып бара идек. Һәм бер заманны әкрен-әкрен генә мөнәҗәбәтләр, мөнәҗәтләр яңгырый башлады, бәетләр яңгырый башлады. Без үзебезнең онытылып барган рухи байлыгыбызны кире таптык, кире эзләп табып, халыкка аны матур итеп күрсәтергә өйрәнә башладык. Һәм шул кешеләрнең берсе, мөнәҗәтләрне эзләп тапкан, бәетләрне эзләп тапкан, аларны Патефон тәлинкәләренә яздырып, юләргә кассетларга яздырып халыкка тараткан иң беренче кешеләрнең берсе син булдың. Мин әнә шул вакытта аптырап куйган идем. Гөлзада, ничек моңа аның башы җитте икән? Ничек ул аңа килеп тапты икән, шушы байлыкка ничек килеп юлыкты икән дип бик аптырый идем. Син моңа. Үзең барып юлыктыңмы, Гөлзада, әллә сиңа берәр кеше, әбиеңме, туганнарыңмы, яисә берәр өлкән кешеме, берәр кеше юл күрсәттеме?
Мин җырчы булып өлгергәч, аннан соң инде матди хәлем шактый гына рәтләнгәч, уйлый башладым, нәрсә мин шулай гел җыр җырлап кына йөрермен микән? Нәрсә эшли алам? Халкыма, милләтемә нәрсә калдыра алам үземнән соң? Балаларга, үсеп килүче буыннарга нәрсә калдыра алам? дигән уйлар минем башымны биләп алды. Шунда мин әбиемнең өйрәткән мөнәҗәтләрен, әниемнең җырлаган җырларын, халык җырларын, бигрәк тә әниемнең моңын, әтиемнең уйнаган, тальянда уйнаган, гармунда уйнаган көйләрен, шуларны искә төшерә башладым, барлый башладым. һәм шуларны чыгарырга кирәк, тапшырырга кирәк алдагы буыннарга дигән уй белән йөри башладым. Ә мөнәҗәтләр ул минем инде канымма сеңгән булса кирәк, чөнки кечкенәдән мин аларны тыңлап үстем. Яшерен генә җыелып, әбиләр укыйлар иде мөнәҗәтләрне. Әбиемнән ишеткән мөнәҗәтләр. Аларның сүзләре хәтеремдә калмаган, күбесенең көйләре генә хәтердә калган. Чөнки без аларны җырламадык. Күп еллар радиодан да, телевизордан да аларны чыгарырга, ялларга, ие, рөхсәт булмады, ие. Шуңа күрә алар минем хәтеремдә юк иде. Менә язмыш мине шуннан соң гастрольләрдә йөргәндә мөнәҗәт әйтүче әбиләр белән очраштырды. Мин алардан әкрен генә җыя башладым шушы байлыгыбызны. Аның чын байлык икәнен мин аңлый башладым, чөнки анда безнең әхлак тәрбиясе, тәрбия Аннан соң мине Аллаһы Тәгалә очраштырды Котдус абый белән. Котдус Хөснуллин. Һәм менә мин бүген шушы очрашуга бер өч китап алып килдем. Бер срәгә дүрт китап алып э, килдем, ләкин менә өчесе аларның менә безнең иң калын китапларыбыз. Менә шуларның иң миңа кадерлесе, әлбәттә, Коръән. Менә монда берсе Татар халык мәкальләре безнең Нәкый Исәнбәтнең чыгарган, әйе. Һәм Котдус абый Хөснуллинның менә соңгы, әле күптән түгел генә чыгарган Мөнәҗәтләр һәм бәетләр. Бу китапны Котдус абый Хөснуллин галимнәр белән эшләде. Безнең Фәннәр академиясендә галимнәр белән, аларга минем рәхмәтем бик зур. Менә шушы кешеләр миңа әле ул менә бүген китап булып чыкты, Ә ул әле китап булып чыкканчы, ноталары белән, сүзләре белән аерым-аерым кәгазьләрдә, радио теге ниләрдә, магнитофон тасмаларында иде әбиләренең әйткән мөнәҗәтләре. Котдус абый шуларны җыеп, шулай иттереп мине алып килеп, Гөлзада, менә сиңа шулардан өйрән, дип, мин шуннан өйрәнеп,

Гарәп чүлләрендә Вәйсел солтаны.
Сез җыр белән халыкны, кешеләрне дәвалап йөргәнсез ул заманда. Инде без барыбыз да беләбез, сырхау кешеләрне, авыру кешеләрне җыр белән, моң белән, музыка белән дәвалау, ул андый нәрсә бар дөньяда, Һиндстанда да бар, башка илләрдә дә, бездә дә бар ул. Менә мин шул вакытта уйлап куйган идем, хәзрәт Абелин, мин аны, безнең халкыбыз бит инде бик авыр язмыш кичергән халык. 1550 нче елдан соң аның дәүләте юк, хөкүмәте юк, аның телен тартып алырга, динен тартып алырга бик күп тырыштылар инде. Гомумән, рухи яктан имгәтелгән, сындырылган, әмма ләкин бирешмәгән халык. Хаста хәлендә, авыру хәлендә, әмма ләкин бирешми торган халык. Ләкин бу Авыр хәлдә калган үзебезнең халкыбызны бит дәваларга кирәк, аның рухын һәрвакыт дәвалап торырга кирәк. Менә бу яктан караганда, безнең халыкның рухын ничек дәваларга була, нәрсә белән дәваларга була бүгенге көндә, ничек аның гомерен озайтырга була, нинди җыр белән, нинди моң белән, менә сез аны ничек күз алдына китерәсез? Шушы уңайдан, әгәр дә сез рөхсәт итсәгез, мин бер шигырьне, гомумән, татар җыры турында бер шигырь укып китәр идем, рөхсәт итсәгез. Бу җыр, бу шигырь. безнең э, Зөлфәт шагыйребез бик хөрмәтле, бик яраткан. Ул шигырь җаннарга тия шул дип атала. Татар җыры. Бер юлдашның әйткәне искә килә. Сезнең җырларны тыңлавы авыр бит, җанга тия. Тугарылып алмыйсыз бер, санаулы бит һәр көне. Сез татарлар Җырлашмыйсыз, елашасыз шикелле. Хаклысын юлдаш, күргән һәм көн иткән гомереңдә уйлаган уйга иңә шул, җырлаган җырга иңә. Бетмәс төкәнмәс аһ зарлар җырдан җырга күчкәннәр, сөялеп ял итә торган талларымны кискәннәр. Ничек һаман исән татар, ничек калды? Бетмәде. Атлаган саен бит аның киселгән өметләре. Хәлләр бөтенләй башка шул, җиңелсә горур халык. Җиңүче туйдан туктамас, гомерлек үчен алып. Бик мәгънәле шигырь. Бу шигырьдә безнең татар җырының ни икәнен әйтеп бирелгән, шулай бит. Шуңа күрә җыр Чыннан да, ул бит җан дәвасы, күңел дәвасы. Менә бөтенләй җансыз, бөтенләй вәхшигә әйләнгән кешеләр дә җыр ишеткәч, туктап калалар, уйланып калалар. Шуңа күрә минем өчен җыр Ул бик зур корал. Шуңа күрә менә мөнәҗәтләргә мин тукталдым. Халык җырларына мин тукталдым. Чөнки анда гына безнең халкыбызның үткәне һәм бүгенгесе һәм киләчәге. Синең җырларыңда мин карап торам, синең җырда сагышлану да бар, моңлану да бар, уйлану да бар, әмма ләкин өмет уята торган яктылык бар, менә ул дәрт бар, куәт бар. Минемчә, безнең халыкны шундый җырлар дәваларга тиештер инде безнең халыкдан. Сагыш аша. Сагыш ул бит җылау, сафлану, чистарыну, паклану. Сагыш аша, авырлык аша, уйлану аша кеше үзенең асылына кайта. Һәм үзенә асылына кайтып, алдагы юлын барлый, кыйбласын барлый. Ә инде алдагы юл ул оптимизм белән сугарылган булырга тиеш. Менә бездә дә кичә Сиңа шалтыраттым да мин, шалтыратканда кызың алды бугай телефонны, Резилә. Ул әле әни намазда дип әйтте. Мин бераз гына инде әзрәк кенә аптырап та калдым. Мин әйтәм, Гөлзада биш вакыт намаз укый микән ди дип. Чынныкый. Һәм аннары аптырамадым да, дөресен әйткәндә. Аннары мин кемгә шалтыратканым искә төшсә дә булырга мөмкин дип уйладым. Син әллә чыннан да биш намаз, биш вакыт намазны калдырып бисеңме? Ничегрәк? Дингә мөнәсәбәтеңне мин синең бик яхшы беләм инде. Менә э, без барыбыз да бүгенге көндә, барыбыз да булмаса да күбебез сөйлибез инде. Диннән башка татар халкын иманга китереп, татар халкын рухи яктан э, савыктырып булмаячак. Ул инде бик Бик ачык нәрсә, дөрес фикер дип уйлыйм мин. Бу хакта безгә дин әһелләре дә әйтә, без үзебез дә инде шул фикердә. Әмма ләкин безнең халыкның бик күбесеннән, безнең кешеләребезнең, милләттәшләребезнең күбесенең күңеленнән иман качкан бит. Менә ничек аларны иманга кайтарырга икән? Мәчеткә йөрмиләр алар. Мәчетләребез, меңнән артык мәчетебез бар, әмма ләкин анда йөрүчеләр яшьләр арасында бик аз. Менә нишләргә икән безгә менә бу яктан караганда?
Беләсме, Разил әфәнде, без күпме еллар динсез яшәдек. Бу шуның нәтиҗәсе. Инде дингә кайту мөмкинчелеге булганнан соң да без әзерлексез идек. Беренчедән, Коръән була торып, Коръәнне без укый алмадык, телен белмәдек, аңламадык. Ә инде тәфсирләр Татарчасы булмады. Коръәнне безгә анда шулай язылган, болай язылган дип язучы галимнәр, язучылар булды. Инде үзегез беләсез, ул язучылар бүген нинди хәлдә. Коръәнне мәсхәрә итеп. Мәсхәрә итеп язучыларның, ие. Һәм бүген дә әле Коръәнне ул легенда гына дип караучы Галимнәр арасында шундый кешеләр дә бар. Һәм аларның язмышлары инде бүген күренә, аларның нәтиҗәсе шушы фикерләренең. Шуңа күрә менә шушы олы бер Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән без мәхрүм булдык. Менә үзегез күреп торасыз, телевидениегә чыгалар, радиога чыгалар, алар безгә Коръәннән бер сүрә укыйлар да, Шуның тәрҗемәсен бирәләр дә, шулай, шулай дип, ә нәрсә ул? Без аны аңламыйбыз һич тә. Чөнки шул кадәр ул бит катлаулы. Ул бер бер аятка берәр китап язылган, аның тәфсирләре, күпме тәфсирләр язылган Коръән буенча. Күп мөгаллимнәр эшләгән. Ә безгә гарәпчәсен әйтәләр дә, без аны аңламыйбыз да. Берничә сүз белән генә аңлатып, без аны аңламыйбыз да. Безнең галимнәребез юк. Шуның тәфсирен аңлатып биргән, безгә җиткергән. Алар ахирәт турында сөйлиләр. Теге дөнья турында сөйлиләр. Без барасы дөнья турында сөйлиләр. Ә безне бит Аллаһы Тәгалә бу дөньяга бит китергән. Ислам дине, ул бит бәхет дине. Ул бит иң чиста, иң пакь дин. Ислам. Да яшәгән кешеләр хәерче булырга тиеш түгел, ул бай булырга тиеш. Ул талашу, орышу, хөсетлек хисләре аларда булырга тиеш түгел. Иң матур сыйфатлар, иң матур гадәтләрне безгә Ислам биргән. Әгәр без шуның буенча яшәсәк, бездән дә бәхетле кеше булмас иде. Ә инде намазга килгәндә, намаз биш багананың, Ислам динебезнең биш багананың берсе, берсе генә әле ул. Бу һәркемнең үз эше, шәхси эше дип мин уйлыйм. Бәлки вакытында укый алмый торганмындыр, ул вакытта җыеп та укырга туры килә. Әмма ләкин намаз ул безнең күңелебезне, иманыбызны ныгытучы әйберләрнең берсе.

Гөлзада ханым, менә без әле иман турында, иман яңарту турында, рух сафлыгы турында, рух тазалыгы турында сөйләшеп утырабыз. Бу хакта Миңа бик күп кешеләрдән сөйләшергә туры килә, фикер алышырга туры килә. Әле менә кичә генә бер ханым шалтыратты Дәүләт Советына. Разил энем, ди, кичә мин концертка барган идем Уникс залына, ди. Анда шундый концерт булды, мин инде анда шул күңелем сафланып кайтсын өчен, моңланып кайтырмын дип, татар җырлары, татар халык җырлары ишетергә дип барган идем. Бик матур гына җырлар да ишеттем, ди. Әмма ләкин шул җырлар арасында, Концертны алып баручылар шулхәтле шакшы, пычрак анекдотлар сөйләп, ди, шулхәтле кәефемне төшерде, рәнҗетте мине, ди, мин шулхәтле җылап утырдым, ди. Анда Әфганстанда үлгән балалар турында сөйлиләр дә шарык-шарык көләләр, ди. Менә мине шушы нәрсә тагын бер тапкыр уйландырды. Чыннан да, безнең артистларыбыз, җырчыларыбыз бит инде ул халыкны күңелен дәвалый торган, халыкның күңеленә чисталык, сафлык алып килә торган, аларга. Өмет бирә торган кешеләр булырга тиеш, милләтебезнең куәтен бирә торган кешеләр булырга тиеш.